Salam eziz hormatly adamlar! Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Düýn mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi alty ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň babadaýhanlary möhüm oba hojalyk möwsümi bolan güýzlük däne ekişini tamamladylar we Watan harmanyna bir million elli müň tonnadan gowrak pagta tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli gallaçylary we pagtaçylary, mehanizatorlary, oba senat toplumynyň beýleki işgärlerini we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly üstünliklerine goşandy bolanlary nobatdaky zähmet ýeňişleri bilen gutlady. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, oba hojalyk önümçiliginde öňdebaryjy tejribelere we pederlerimiziň baý ekerançylyk däplerine daýanyp, edermen daýhanlar netijeli zähmetiň ýokary nusgasyny görkezdiler. Olar möhüm ähmiýeti bolan möwsümi, bugdaý ekişini bellenen möhletlerde tamamladylar. Ýokary hilli we degişli guramaçylyk derejesinde geçirilen ekiş möwsümi geljekki bol hasylyň we watandaşlarymyzyň saçaklarynyň berekediniň girewi bolup durýar. Türkmen gallaçylary Watanymyzyň azyk garaşsyzlygyny üpjün etmek bilen, oba hojalyk pudagynyň hemem ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrýarlar. Garaşsyz döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň berkemegine, ýurdumyzyň mundan beýlägem gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna mynasyp goşant goşýan daýhanlar ekerançylygyň köpasyrlyk milli däplerini we häzirki zaman ylmy işläp taýýarlamalary durmuşa geçirmek bilen ýokary netijelere ýetmegiň mümkindigini tassyk edýärler. Olar deňsiz-taýsyz ak bugdaýy döreden paýhasly pederlerimiziň asylly däplerini üstünlikli dowam edýärler. Pagtanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, ony öz wagtynda ýygnap almak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi daýhanlygyň gazanan ýene bir üstünligidir. Pagta ýurdumyzyň halk hojalygy üçin möhüm çig mal bolup durýar. Pagtaçy kärendeçileň, mülkdarlaň, kombaýnçylaň, sürüjileň, miraplyň, alym-agronomlaň we beýleki hünärmenleň döredijilikli zähmeti netijesinde ak altyn tabşyrmak baradaky döwlet borçnamasy doly ýerine ýetirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerine çykdy. Ýurdumyzda oba senagat toplumyny özgertmek, ony dünýä bazarynda ýokary girdejili bäsdeşlige ukyply pudaga öwürmek boýunça ägirt uly işler alnyp barylýar. Ekerançylygyň öndürijilikli zähmeti, bol hasyl ýetişdirmekleri we doly derejeli durmuşy ugrunda ähli zerur şertler döredilýär. Daýhanlara ýeňillikli bahalar bilen tehnika hyzmatlar ýola goýulýar. Olar dökünler, tohumlar, Ekinlere zyýan berijilere garşy zerur bolan himiki serişdeler bilen üpjün edilýär. Döwletimiz ýokary öndürijiligi bolan we dünýä belli oba hojalyk tehnikalaryny yzygiderli satyn alýar. Kärendeçiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyk yzygiderli geçirilýär. Bu bolsa türkmen daýhanlaryna goşa zähmet ýeňşini gazanmaga mümkinçilik berdi. Olar Garaşsyz Watanymyzyň şanly ýigrimi alty ýyllyk baýramçylygyny uly zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudagynyň işgärlerini iberen gutlagy bilen tanyş edýäs. Hormatly demir ýol pudagynyň işgärleri! Sizi ynamly ösüş bilen öňe barýan Garaşsyz Watanymyzyň täze taryhynyň senenamasyna ýazyljak waka Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp gurluşyklarynyň biri bolan Bereket lokomotiw deposynyň gurlup ulanmaga berilmegi bilen tüýs ýürek dogtlaýan, döwlet we halkara ähmiýetli demir ýollaryň, inženerçilik we dolandyryş desgalarynyň gurluşyklarynda Siziň gazanan üstünlikleriňiz, çekýän halal we tutanýerli zähmetiňiz eziz Diýarymyzyň ynamly ösüşine, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna, halk hojalygynyň beýleki ulgamlarynyň pugtalanmagyna uly goşant goşýar. Häzirki döwürde zähmetsöýer halkymyzyň gazanýan üstünlikleri netijesinde Garaşsyz Watanymyz dünýäde iň çalt depginler bilen ösýän döwletleň birine öwrüldi. Demir ýol ulaglary pudagam ýurdumyzyň barha kuwwatlanýan ugurlarynyň biridir. Pudagy ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, gysga wagtyň içinde iri halkara taslamalary amala aşyryldy. demir ýol menzilleri, depolar, beketler we möhüm inženerçilik-gurluşyk desgalary gurlup ulanmaga berildi. Bu bolsa ulag ýa goňşuçylyk ösdürýär, demirýolçylar, Ýöne Watanymyz özüniň parahatçylyk söýüjilikli, dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, ynsanperwer syýasatyna daýanyp, ulag-logistika hyzmatynyň çäginde transkontinental demir ýol geçelgelerini emele getirýär. Bu başlangyçlar möhüm ähmiýete eýe bolup, halkara jemgyýetçiligi tarapyndan goldaw tapýar. Sebitdäki döwletleriň gysga ýol arkaly Pars aýlagynyň portlaryna çykmagy üçin Gazagystan, Türkmenistan, Eýran möhüm ähmiýetli halkara ulag geçelgesiniň ugruna gurlan Bereket lokomotiw deposy ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçiriş merkeziniň wezipesini hasam ynamly berjaý etmäge itergi berjek desgalaryň birine öwrüler. Biziň öňe sürýän başlangyçlarymyz ýurdumyzyň ulag ulgamynyň halkara düzümine işjeň goşulyşmagyna, Türkmenistanda multimodal ýük daşamalarynyň sebit boýunça utgaşdyrylmagyny üpjün edýän iri logistika merkezlerini döretmäge ýardam eder. Munuň özi Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede dikeldilmeginde we oň netijeli peýdalanylmagynda hasam ähmiýetlidir. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda demir ýol ulaglary pudagyny ösdürmek boýunça Ägirt uly işler amala aşyryldy we bu ugurda işler dowam etdirilýär. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýady berkidildi we döwrebap üpjünçilik ulgamlary döredildi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly ýigrimi alty ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň Demirgazyk-Günorta, Gündogar-Günbatar demir ýol ulgamyny birleşdirýän Bereket lokomotiw deposynyň işe girizilmegi ulag hyzmatlaryny hasam ýokary derejelere galdyrmaga ýardam berjek wajyp desgalaryň biri bolar. Sizi uly dabaraly bellenýän bu şanly waka bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, demir ýol pudagyny ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohamed Aşraf Gane Kabul şäherinde hemem Guru welaýatynda ýerleşýän metjitlerinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi. Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islenip ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar diýlip, hatda aýdylýar. Hormatly Prezidentimiz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hemem Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut özi adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna Beýik Biribardan sabyr-takat diläp, ýürekden gynanjyny hem-ä medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy. Gepleşigimizi dowam edýäs. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna laýyk ýörelgeler bilen üstünlikli rowaçlanýar. Muň şeýledigini geçen hepdäň dowamynda bolup geçen wakalaram tutuş aýdyňlygy bilen tassyklaýar. Hormatly adamlar, şol wakalara olaň yzgiderligi boýunça ser salalyň. On altynjy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Minister Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hemem Ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyna gatnaşyjylar alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Milli Liderimiz welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy baradaky meseläni gozgap, Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalary gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz naýbaşy baýramçylygymyz mynasybetli geçirilýän çärelere uly ähmiýet bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyndaky möhüm möwsümleýin işleň gysga möhletde agrotehnika kadalara laýyklykda tehnikalaryň talaba laýyk işledilmegini gazanyp, guramaçylykly tamamlanmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şeýle-de Milli Liderimiz Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz döwletimiziň oba senagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýlägem pugtalandyrmak boýunça ähli zerur çäreleri görjekdigini aýdyp, Bu babatda dünýä tejribesiniň gazanan oňat usullaryny öwrenmek barada birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy mundan beýlägem ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm ähmiýeti bolan täze taryhy eýýamyň ruhuna laýyk gelýän şanly seneleri baradaky meseläni gozgap, olaryň umumymilli derejede baýram edilmeginiň türkmen halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşynyň aýdyň subutnamasy bolup durýandygyny nygtady. On ýedinji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan Türkmenistanda ilkinji golf klubynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ýurdumyzyň belli döredijilik toparlary özleriniň belent ruha beslenen, aýdym-sazly çykyşlary bilen bu ýerde guralan dabara özboluşly baýramçylyk öwüşgini çaýdylar. Çykyşlarda golfuň we sportuň beýleki görnüşleriniň aýratynlyklary wasp edildi. Hormatly Prezidentimiz Aşgabadyň golf klubynyň açylyş dabarasyna gatnaşyjylaryň öňünde gutlag sözi bilen çykyş etdi. Ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň ýigrimi alty ýyllyk baýramynyň öň ýanynda paýtagtymyzda gurlan golf sport toplumynyň dabaraly açylýandygyny belläp, döwlet Baştutanymyz, Täze desganyň sebitiň binagärlik dürdänesi bolan Aşgabadyň gözelligini hasam artdyrýan bu toplumyň gyzykly gezelençleň, ezber türgenleşikleň hem-ä medeniýetli dynç alşyň arzyly mekanyna öwrüljekdigine berk ynam bildirdi. Biz mähriban halkymyzyň saglygyny milli baýlygymyz hasap edýäs. Şoňa görä-de, Döwlet adam üçindir! diýen syýasatymyzyň esasy maksatlary bolan köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäs. Bu ugurda maksatnamalary, toplumlaýyn özgertmeleri durmuşa geçirýäs diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Gadymy döwürlerde, baryp Oguz han atamyzyň zamanynda türkmenleň arasynda golfa meňzeş çilik oýny oýnalypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Çilik adamda çakgallygy, ünslüligi, başarjaňlygy we sagdynlygy terbiýeleýär we kuwwat berýär. Häzirki döwürde bu oýun täzeçe döreýär. Dünýäde giňden ýaýran golfuň ynsan saglygy üçin aýratyn ähmiýeti bar. Bu oýun bedeni taplamak bilen birlikde, ýürek-damar, süýjükesel, göwnüçökgünlik ýaly keselleriň öňüni almaga ýardam edýär. Adamyň aň-bilim hemem sport başarnygyny artdyrýar. Uzak ýyllaryň dowamynda geçirilen ylmy barlaglar golfuň ynsan ömrüni uzaltmakda örän möhümdigini tassyklaýar diýip, milli Liderimiz belledi. Niklaus kompaniýalar toparynyň baş direktory Jek Niklaus bu ýerde ýaýbaňlandyrylan taryhy ähmiýetli wakalara goşulmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, türkmen Lideriniň sporta ygrarlydygyny hemem ildeşlerimiziň sportuň ähli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin zerur mümkinçilikleri döretmäge çalyşýandygyny aýratyn belledi. Golf iki müň on altynjy ýylda Braziliýada geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi. Golf iki müň on altynjy ýylda Tokioda geçiriljek Olimpiada gatnaşjak hemem ýurdumyz özüni şeýle derejedäki iri halkara ýaryşlaryny gurajakdygyna ynam bildirdi. Täze toplum paýtagtymyzyň günorta-günbatar künjeginde ýerleşýär. Bu ýerde gurluşyk işlerini Mydama hususy kärhanasy alyp bardy. Häzirki döwürde ýerli hünärmenler golf meýdançasy ýaly çylşyrymly desgalary gurmak işlerini üstünlikli alyp barýarlar. Şeýle desgalaryň gurluşygynyň tebigy aýratynlyklary we oň bezeg serişdeleri boýunça çuňňur düşünjäni talap edýändigi bellärliklidir. Ýurdumyzda sport toplumlarynyň we desgalarynyň gurluşygyna badalga bermek bilen, milli Liderimiz ýokary netijeli sportuň, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sagaldyş hereketiniň ösdürilmegine, ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň sagdyn ruhda terbiýelenmegine möhüm ähmiýet berýär. Bu bolsa ýurdumyzyň sport ulgamynyň dünýä derejesine çykýandygyny äşgär edýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler adamyň kämilleşmegini, oň peýdaly we Çaň dynç alşa bolan höwesini, kämil şahsyýetiň kemala gelmegini şertlendirýär. Sport ulgamyny alyp barýanlar möhüm ähmiýete eýe bolup, köpçülikleýin hereketiň täze ugurlary kemala gelýär. Munuň özi sadan durmuş hereketine köp sanly ýaşlaryň işjeň çekilmegini, hünär ussatlygynyň ýokary galmagyna bolan ýaş türgenleň gyzyklanmalarynyň höweslenilmegini we bu ugurda netijeli üstünlikliň gazanylmagyny üpjün edýär. Ýurdumyzda olimpiýa hereketiniň barha giň gerime eýe bolmagy muň aýdyň subutnamasydyr. Şeýlelikde, milli Liderimiziň asylly başlangyçlarynyň Ýene-de biri iş ýüzünde durmuşa geçirildi. Aşgabatda ajaýyp meýdançalary bolan golf kluby emele geldi. Sportuň bu görnüşi tebigy aýratynlyk bilen utgaşyp, bugra höwesekligiň toplumyny özünde jemlär. Geljekde bolsa sportuň bu görnüşi boýunça ussat türgenler kemala geler. Aşgabat golf klubynyň edara binasynyň açylmagam dabaranyň ýatdan çykmajak pursatlaryna öwrüldi. Umumy meýdany dört bütin ondan bäş müň inedördül metrden gowrak bolan golf klubyň iki gatly binasy tegelek görnüşde bolup, özüne iş otaglaryny, fitnes zaly, spa salony, dynç alýan otaglary, esbaplar saklamak üçin niýetlenen otaglary, garbançhanany, restorany hemem golf oýnamak üçin zerur bolan zatlar satylýan golf dükanlary birleşdirýär. Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow amerikan golf oýunçysy Jek Niklausy kabul etdi. Häzirki wagtda ol Niklaus kompaniýalar toparynyň baş direktory bolup durýar. Milli Liderimiz türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň dostlukly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary, dünýäniň iň gowy tejribesini giňden ornaşdyrmaga gönükdirilen özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Söhbetdeşligiň barşynda sport ulgamyna gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşyldy. Ýurdumyzda sporty höweslendirmäge we ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak adaty ýörelgä öwrüldi. Şunlukda sagdyn ruhuň, berk bedeniň möhüm şerti bolan sport beýleki durmuş özgertmeleriniň ilerlemegine kuwwatly itergi berýär. Halkara ölçeglerine laýyklykda gurlan ýokary hilli golf meýdançaly bu täze toplum ýurdumyzda sport ulgamynyň düzüminiň yzygiderli giňelýändigini aýdyň görkezýär. On sekizinji oktýarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Adatdan daşary Dolugytýarly ilçisi Moşe Kamkini kabul etdi. Ilçi türkmen döwletiniň Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz hemem ilçi türkmen-ysraýyl hyzmatdaşlygynyň yzygiderli häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Nygtalyşy ýaly, türkmen Lideriniň ýolbaşçylygynda Bitarap Türkmenistanyň alyp barýan ösüşlere beslenen daşary syýasat strategiýasy döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýardam edýär, ýurdumyz tarapyndan öňe sürülýän hemem ählumumy howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilip, üstünlikli durmuşa geçirilýän Döredijilikli başlangyçlar muň aýdyň mysalydyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutumymyz we diplomat halkara guramalarynyň hemem abraýly düzümleň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň ugry boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmäge iki ýurduň özara gyzyklanma bildirýändigini beýan etdiler. On sekizinji oktýarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary, Stats sekretary Grigoriý Karasin kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti we myhman döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen belläp, ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary barada pikir alyşdylar. Şunda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň ýakynda ýurdumyza amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde geçirilen türkmen-russiýa gepleşikleriniň netijeli bolandygy aýratyn bellenildi. Milli Liderimiz hem myhman taraplaryň türkmen-russiýa hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegi we giňeltmegi, oň ägirt uly kuwwatyny iş ýüzünde amala aşyrmagy, netijeli gatnaşyklary hil taýdan täze sepgitlere çykarmagy ugur edinýändigini nobatdaky gezek tassykladylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň hemem Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň geljeginiň uludygy bellenildi. Bu ugurda geçen ýyllarda bilelikde işlemegiň oňyn tejribesi toplanyldy. On dokuzynjy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Oň gün tertibine halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary girizildi. Şeýle-de namalyň taslamalaryna garaldy. Mejlise gatnaşyjylar öz ulgamlarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýlägem gowulandyrylmagy bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda görülýän çäreler netijesinde ýurdumyz hem milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpjün edilýändigi hemem halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hasam ýokarlanýandygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, milli maksatnamalaryň, kesgitlenen işleriň doly ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol Watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk çäreleriniň, möhüm wakalyň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmelidigini, olaň milli öwüşginleri bilen tapawutlanmalydygyny, baý many-mazmuna eýe bolmalydygyny nygtady. Her bir işde sazlaşyk ýokary netijeleri üpjün eder diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi, ykdysadyýetimizde öňe gidişligi gazanmaga mümkinçilik berýär. Şu nukdaýnazardan biziň her bir işimiz üstünlikliň esasyny düzmelidir. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Ýigrimi birinji oktýarda hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy boýunça atly gezelenjiň dowamynda paýtagtymyzyň günorta künjeginde guralmagy meýilleşdirilýän binalaň taslamalary we olaň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. Köpçülikleýin bedenterbiýäni, sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak, döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň hut özi sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanyp, bu babatda nusgalyk görelde bolýar. Türkmen halky asyrlaryň dowamynda yzygiderli kämilleşdirilen milli atşynaslyk ýörelgelerini, bedewlere tälim bermegiň milli mekdebini esaslandyrypdyr. Şunlukda, şöhratly pederlerimiziň, türkmen atşynaslarynyň yhlasy bilen halk seçgiçilik ugrunyň Belent nusgasyny öwren ahalteke bedewleri dünýäni haýrana galdyrýar. Bu tohumdaky atlaryň düşbüligi, uly ynsana ýakynlygy, aýratynam öz eýelerine wepalylygy halkymyzyň döreden atşynaslyk mekdebiniň aýdyň netijeleridir. Paýtagtymyzyň günorta künjeginde döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň häkimi we Türkmenistanyň ozaldan gelýän hyzmatdaşy bolan Fransiýanyň Buick Bâtiment kompaniýasynyň Aşgabatdaky wekili garşyladylar. Bu ýerde hormatly Prezidentimiziň garamagyna şäheriň günorta künjeginde gurulmagy meýilleşdirilýän Dürli maksatly desgalaryň taslamalary we olaň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Hormatly Prezidentimiz görkezilen taslamalary içgin synlap, bu künjekde gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerlerini kesgitledi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz olarda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşmalydygyny, Aýratynam maslahatlar geçirmäge niýetlenen desgada ähli zerur çäreleriň üpjün edilmelidigini belledi. Hormatly Prezidentimiz görkezilen taslama boýunça bilim bilen goşgy obýektleriniň we milli ýörelgeleriň nazarda tutulmalydygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz şäheriň çäklerinde gurluşyk işleri meýilleşdirilende gök zolaklaryň we seýilgähleň döredilmegini nazarda tutmalydygyny belledi. Çünki häzirki döwürde ekologiýa meselesi beýleki ugurlar bilen bir hatarda işjeň ýagdaýda üns berilýän ulgamlaryň birine öwrüldi. Munuň özi şäherde amatly howa gurşawynyň döremegi bilen bir hatarda paýtagtymyzyň ilatynyň we oň myhmanlarynyň döwrebap derejedäki dynç alşyny şertlendirýär. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna paýtagtymyzyň gözel künjeginde gurulmagy meýilleşdirilýän binalaň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Hormatly Prezidentimiz täze guruljak binalaň ýerleşjek künjegini içgin synlap, desgalaň guruljak ýerlerini kesgitledi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz şäherde alnyp barylýan gurluşyklaryň depginlerini ýokarlandyrmak, Hususan, diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem, tutuş Gündogar ýurtlarynyň halklarynyň akyldar şahyry hökmünde ykrar edilen Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň taslamasy we oň gurluşy bilen baglanyşykly işleri çaltlandyrmagy tabşyrdy. Hepdäniň möhüm wakalary hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, halkara ähmiýetli özgertmeleriniň rowaçlanýandygyny, Watanymyzyň ähli babatda ýokary depginlerde ösýändigini äşgär etdi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi alty ýyllyk şanly baýramynyň öňüsyrasynda sahawatly türkmen topragyndan ak altynyň bol hasyly öndürildi we Watan harmanyna bir million elli müň tonnadan gowrak pagta tabşyrylyp, şertnamalaýyn borçnama üstünlikli berjaý edildi. Şeýle-de ýurdumyzyň edermen gallaçy kärendeçileriniň iki müň on sekizinji ýylyň hasyly üçin Jemi ýedi ýüz altmyş müň gektar meýdanda bugdaý ekişini geçirip, bu ugurdaky bellenen meýilnamany ýerine ýetirdiler. Bu hoş habarlar ýurdumyzyň daýhanlarynyň jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senelere ajaýyp zähmet sowgadyny taýýarlandyklarynyň subutnamasydyr.
Hormatly Prezidentimiziň patasy bilen bugdaý ekişine we pagta ýygymyna guramaçylykly girişen edermen daýhanlar bellenen sepgide abraý bilen ýetmegiň hötdesinden geldiler. Muň özi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň beýleki ugurlar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagynyň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendigini alamatlandyrýar. Muň özüň üpjünlemegi boýunça maksatnamalaýyp barylýandygynyň nusganamasydyr. Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen kärendeçi daýhanlar ýokary hilli tohumlar, ýeterlik derejedäki mineral dökünler, ýokary öndüriş döwrebap tehnikalar, suw we beýleki serişdeler bilen doly üpjün edilýär. Her ýylam ýurdumyzyň babadaýhanlary, ussat kärendeçiler pagtaçylyk pudagynyň ösdürilmegine, oň düşewüntliliginiň we eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna mynasyp goşant goşýar. sazlaşykly işiniň netijesinde bir million elli müň tonnadan gowrak ak altyn Watan harmanyna goşuldy. Muň özi pagtaçy kärendeçiligiň öz öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň gowaçaly meýdanlarynda gyzgalaňly zähmetli bäriniçiler ýetişdirilen hasylyň iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak ugrunda birleşen tagallalaryny gaýgyrman işleýärler. Muň özi daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen hasylyň isripsiz ýygnalyp alynmagy ugrunda zerur tagallalaryň edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. baş şertini emele getirdi. Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda bedew ady bilen okgunly öňe baýramçylyk dabarasy bilen utgaşmagy olaryň üstünlikleriniň ähmiýetini hasam ýokarlandyrýar. Muňa ýurdumyzy oňyn döwlet derejesindäki dabaralara utgaşýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Bu bolsa, Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynyň her bir gününiň beýik ýeňişlere, zähmet üstünliklerine belenýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Agrotehniki kadalara laýyk derejede. de ideg etmek işleri batly depginlerde alnyp barylýar. Arkadag Prezidentimiziň belleýşi ýaly, we degişli ideg işlerine bagly bolup durýar. Bu kada gowy düşünýän daýhanlar ähli zerur çäreleriň talaba laýyk derejede bolmagy ugrunda tagalla baryny edýärler. Umuman, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan maksatnamalaýyn işleň netijesinde şu ýyl pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnama üstünlikli ýerine ýetirildi we güýzlük bugdaý ekişi bellenen senagat toplumynyň ähli düzümleriniň öňünde goýan anyk wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etdi. Şeýlelik bilen beýik zähmet üstünlikler gazanyldy.
Diýarymyzyň ähli künjeginde Türkmeniň Garaşsyzlygynyň şanly ýigrimi alty ýyllyk baýramyna bagyşlanan dabaralar barha giň gerime eýe bolýar. Ýurdumyzyň baş baýramyna bagyşlanan çäreler Sagdynlygyň ruhubelentlik ýylynyň dabaralary bilen utgaşyp, bagtyýar halkymyzyň
Balkan welaýatynyň çar künjünde-de ýokary derejede bellenýär. Balkanabat şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň guran dabarasy ýokary ruhunetlige beslendi. Täsirli, şowhunly geçen dabarada bagşy sazandalar, estrada aýdymçylarydyr çeper höwesjeňler çykyş edip, toý mähellesinde ruhy lezzet paýladylar. Tans, halk döredijilik toparlarynyň şowly. Gyşlary-da örän şowhunly boldy. Güneşli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Daşoguzda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň öňünde Gül Watanym Garaşsyzlyk toýuny toýlaýa ady bilen geçirilen aýdym-sazly dabarany welaýat şäger häkimlikleri, Zenanlar guramasynyň welaýat bölümi, welaýat Baş bilim, saglygy goraýyş, medeniýet müdirlikleri, jemgyýetçilik guramalary bilelikde Daýanmapkärlik döwür, belent ruhuny özünde jemlän dabarada welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlaryna uly orun berildi. Ýerine ýetirilen joşgunly aýdymlar bagtyýarlyk döwrümiziň waspy bolup ýaňlandy. Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyňam ähli künjeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly ýigrimi alty ýyllyk toýuna bagyşlanan dabaralar, sazandaň we ruhunyntyň ýyllyk çäreleri bilen sazlaşyp, bagtyýar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsini has-da galkyndyrýar. Munuň şeýledigini welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerinde, okuw mekdeplerinde şatlyk-şowhuna, ýokary ruhunyntyga beslenip geçirilýän dabaralar bütin aýdyňlygy bilen subut edýär. Welaýat merkezinde Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň guramagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýigrimi alty ýyllyk baýramyna bagyşlanyp geçirilen çäre-de aýratyn many-mazmuna eýe boldy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi alty ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilýän aýdym-sazly baýramçylyk dabaralary Mary welaýatynyňam ähli etrapdyr şäherlerinde giň gerimde ýaýbaňlanýar. Şeýle baýramçylyk dabarasy Baýramaly şäher häkimliginiň, Ýaşlar guramasynyň Baýramaly şäher we etrap Geňeşleriniň we şäher medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklygyna-da geçirildi. Baýram Aly şäheriniň merkezinde ýerleşýän Baýdak meýdançasynda geçirilen baýramçylyk çäresinde medeniýet işgärleri, talyp oglan-gyzlar, bagtyýar çagalar özleriniň baýramçylyk çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Dabaranyň dowamynda eşretli zamanamyzy, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzy gülletmekde alyp barýan rowaç işlerini, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy taryplaýan aýdymdyr, Sazlar bagtyýarlyk mukamy bolup uzaklara ýaň saldy. Her gün giň gerimli bäsleşiklere baýramçylyk çäreleri bagt goşýar. Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçirilýän ýaryşlarda ýokary netijeler gazanylýar.
Paýtagtymyzda Saglyk ýoluna çykylma ýurdumyzyň dürli künjeginde geçirilen çäreleriň özboluşly badalgasyny örüldi. Tämiz howada, belentlige tarap her bir ädim maksada okgunly ynama beslendi. Şeýle ynam saglyk ýoluna çykanlaryň ählisini gurşap aldy. Saglyk ýoluna yzygiderli çykylmagy her bir raýatyň berk bedelli bolmagyny üpjün edýär. Özboluşly sport çäresine öwrülen ýöriş ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň barha rowaçlanýandygyny aýdyň görkezdi. Paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan ýaryşlar çekeleşikli häsiýeti bilen tapawutlandy. Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň geçiren ýaryşlarynda ökdeler öňe saýlandylar. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ýaýbaňlandyrylan sport bäsleşikleri talyp türgenleriň kämilleşmegine giň mümkinçilik döretdi. Sport bäsleşikleri bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň taýýarlygynyň hemişe ýokarydygyny görkezdi. Milli sport we syýahatçylyk, Medeniýet institut bilen ýaryşlarda özara duşuşyklara uly orun berildi. Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde ýaýbaňlandyrylan sport bäsleşikleri talyplaryň tejribeleriniň artýandygyny äşgär etdi.
Hormatly ildeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepdäň dowamynda garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň Gidrometeorologiýa baradaky milli komiteti tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirýäs.
Salam älik mähriban adamlar! Hormatly ildeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýylly senenamasynyň mizan döwri oktýabr aýynyň ýigrimkisine tamamlanýar we oktýabr aýynyň ýigrimüçinden akrap döwri başlanýar. Mähriban adamlar geliň indi bolsa geljek hepdede ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalyň. Ýagyň geljek hepdäniň birinji ýarymynda ýurdumyzyň çägine demirgazyk-günbatardan salkyn we çygly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda Şeýle-de howanyň gije-gündiz temperaturalarynyň hepdäniň ahyrynda az-kem ýokarlanmagyna garaşylýar. Has Takygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatynda üýtgäp durýan gutly howa biziň birçamyzda gysga wagtlaýyn ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günortadan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, teýligi sekuntda dört-dokuzdan on iki-on ýedi metre ýetýän şemala, Öser. Howa gijelerine alty-on bir gradusdan on sekiz gradus aralygynda maýyl, gündizlerine ýigrimi ýedi-otuz, welaýatyň ýerli etraplarynda on bäş gradus. Diýarymyzyň ahy gylap durýan howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günatardan günorta-gündogara ugrun üýtgedýän teýligi sekuntda üç sekizden on on bäş metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine bäş on gradusdan on alty gras aralygynda maýyl, gündizlerine on alty ýigrimi bir gradusdan otuz iki grasa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-Günortadan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, teýligi sekuntda iki ýediden on ýören alty metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine dört-dokuz gradusdan on bäş gradus aralygynda maýyl, gündizlerine on bäş-ýigrimi gradusdan otuz üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-Günortadan günorta-gündogar ugrunda gidýän teýlegi sekuntda üç sekizden on bir on alty metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine dört dokuz gradusdan on alty gradus aralygynda maýyl, gündizlerine on on dokuz gradus otuz üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar.

Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, teýligi sekuntda dört, altydan on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine ýedi-dokuz gradusdan on dört gradus aralygynda maýyl, gündizerini on dokuz-ýigrimi bir gradusdan otuz gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň ýigrimi üçüne magnit hadysasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ildeşler, siz geljek hepdäniň dowamynda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp alyňyz. Üns berip diňläniňiz üçin sag boluň! Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşiniň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.